Helen Hodges ydw i a dw i'n Llwyd y Sir, Coffee Sir Benfro. Dw i'n cyfreithu yng Nghwlffordd ond dw i'n byw yn Mhenfro. Dw i'n dysgu Cymraeg ers haf diweddar.

Dwi'n chwarae ffidl yn o moyn grŵp gwerin a dwi yy wedi chwarae ffidl yy mewn Eisteddfodau Genedlaethol a yym Eisteddfodau yr Urdd yym a'i mae

Nia George ydw i, trefnydd Sir Benfro ar gyfer y Ffermwyr Ifanc, a dwi'n nabod Helen gan mai hi yw Llywydd y Sir am eleni, wel, am y ddwy flynedd diwetha, ond eleni yw'r ail flwyddyn yn ei amser. Yym, mae Helen wedi mynd ati i ddysgu Cymraeg oherwydd oedd hi'n teimlo, amser dechreuodd hi fel Llywydd, bod e'n bwysig bod hi'n medru siarad gyda'i aelodau yn ei iaith gyntaf, a gan fod rhai clybiau 'da ni sy'n neud popeth yn Gymraeg, oedd hi'n b- yy teimlo bod e'n bwysig fo' hi yn gallu mynd iddi gweithgareddau nhw, a bod mewn gweithgareddau Cymraeg y sir, a wneud yn y Gymraeg. Yym, mae hi 'di wneud e i gyd ar liwt ei hunan, dyw hi ddim wedi derbyn unrhyw wersi yym hyd yn hyn. Yym, mae'n astudio yn ei awyr ginio a gyda'r nos yn edrych trwy pethe, ac mae hefyd yn paratoi yym gwaith ysgrifenedig ar gyfer adroddiadau ar gyfer y sir yn y ddwy iaith ac yn wneud yr ymdrech i wneud lle- lleini yn Gymraeg hefyd. Yym, Mae Helen yn berson gweithgar iawn, un ffodus iawn o gael hi yn y mudiad. Mae 'di bod yn arweinydd gyda'r clwb South Pembs ers sawl blwyddyn, yn gyn aelod o'r mudiad a bellach yn yn llywydd y sir, ond yn weithgar iawn ac yn cefnogi pawb. Yym, mae ganddi ddiddordeb mawr mewn ysgrifennu. Yym, ar hyn o bryd mae'n paratoi pantomeim ar gyfer y sir. Yym, sy'n mynd i fod yn yr iaith Saesneg, ond dwi'n siŵr fydd yym 'na gyfeiriade Cymraeg ynddo fe oherwydd yr hyn mae wedi ddysgu. Ond yym, i ni fel sir, yn hynod falch o beth mae wedi yym gallu neud drosto ni, a hefyd yn hyrwyddo'r iaith yn ei ffordd fach ei hunan yn ystod y ddwy flynedd. Dwi'n enwebu Helen Hodges oherwydd mae'n berson boblogaidd o fewn y sir ac mae'r hyn mae wedi wneud yn y ddwy flynedd diwetha' i fynd ati i ddysgu Cymraeg, a nid yn unig dysgu Cymraeg ond defnyddio'r Gymraeg mewn gweithgareddau ac mewn areithiau gyda'r mudiad, yn dangos i phersonoliaeth hi a'i ymrwymiad at yr iaith a cefnogi'r iaith Gymraeg. Dwi'n teimlo bod dim rhywbeth bach yw dysgu iaith newydd, a mae'r ffaith bod Helen wedi mynd ati i'n weddol dawel a heb fws a a jyst neud e i weud y gwir, yym, yn dangos i phersonoliaeth hi. Yy bydden i'n lico gweld Helen Hodges yn ennill oherwydd dwi'n meddwl bod yr hyn mae wedi wneud a'r hyn mae'n dal i fod yn wneud yn dangos bod unrhyw un yn gallu cidio mewn iaith yn enwedig yr iaith Gymraeg a bod e'n bod e yn bwysig a bod e'n adnodd i chi yn eich bywyd bob dydd. Mae'r ffaith bod Helen yn lywydd y sir Yym, oedd dim rhaid iddi ddysgu Cymraeg, oedd 'na ddim gorfodaeth arni hi i siarad Cymraeg, ond oedd hi'n gweld y pwysigrwydd, a dwi'n meddwl bod e 'di yym cysylltu hi gyda nifer o aelodau Cymraeg ei haith, a wedi wneud hi'n well llywydd i'r sir o'r herwydd ei bod hi'n gwbl ddwyieithog.